Үтүө күнүнэн күндү сахам дьоно! Эһиэхэҕэ бүгүн мин хас биирдии киһи хайдах дьиэтин-уотун, чугас дьоннорун, сылдьан эрэ ыраастыан сытыныбатын кэпсиэҕим. Ол курдук сайын устата үүнэр бу биһиги тыабытыгар баар тимэх от, үөрэ ото уонна сытыган эрбэһин диэннэри маннык холбоон бараммын, үрүҥ сиэнинэн баайдым. Иһигэр Этиҥ түспүт маһа кыбытыллыбыта. Бу маны биһиги маннык баайан бараммыт хатаран биһиэбит үөһэ уонна хаппытын кэнниттэн бу кыһын устата сылдьан эрэйммит, буруотаммыт, аа, ыраастааммыт харыстаныахпытын сөп. Аа, бу оттор бэйэлэрэ эмтиир сабайсыталаахтар ол курдук салгыҥҥа сыдьаар салгыҥҥа үөскүүр туохтары микробтары вирустары өлөрөр оһох оҥорор кыахтаах уонна былыргы сахаларбыт эмиэ бу үөрэ отунан бу отторунан куһаҕан салгыны хара салгыны оһох оҥорон ыраастанар ньымалара эбит Чэ, билигин уматан көрдөрүөхпүт. Чэ, билигин буралатабыт. Ол курдук ыстаан чүмэчигэ уматабыт. Аны күүскэ уматабыт. Бу отторбут билигин тамалыахтара. Ол тамалын кэмитиэн аллараа иһиккэ уурабыт. Дьэ, оттон муулуутун кэнниттэн маннык буруо таххар. Бу буруонан сыдьан эрэммит, дьиэбитин ыраастыыбыт. Ол курдук ааннарбытын, түннүктэрбитин, күн эргииринэн сылдьан хааман эрэммит ыраастыыбыт. Онно сылдьан эрэммит алгыс тыллара этиэхпитин сөп. Ол курдук түннүккэ харысхал туруоруохпутун сөп. Анаа күүһүнэн дьаҥ-дьаҕах киирбэтин, харыстаа, араҥаччылаа, күүс-көмө буол, Айыыттарбыт аргыстастынар, иэхситтэрбит тэҥирдэстинэр. Уонна бу холобур маннык умайан бүттэҕинэ, ыраастаан бүттэхпитинэ, ууран кэбиэхпитин сөп. Маннык туга сиэлэ өһүллүбэт. Уонна аныскы ырыынбытыгар эмиэ аныскы идэлээх холобур иккистээн уматаммыт эмиэ ыраастаныахпытын сөп. Бу сиэл эмиэ үчүгэй баайы сыттаһарар. Үрүҥсиэл ол сытта эмиэ дьаҥ-дьаһах, хараҕа күүс эмиэ хайыыр эбит, куттанар эбит. Билигин чугас дьоноттон хайдах ыраастыырбытын көрдөрүөм чугас дьоннорбут кэннинэн эргийэ сылдьаммыт Роботатыын сөп. Уонна ордук бу кэннигэр туох да мунньустар эбит. Куһаҕан тыыммыт кэннигэр мунньустар эбит. Бу биһиги куһаҕан санааларбыт, эмоцияларбыт барыта кэннигэр мунньуста сылдьар эбит. Аны маннык ыраастааммыт чугас дьоммутун, аймахтарбытын харыстыыр илдьиэхпитин сөп. Уонна манна эмиэ алгыс тылларын үчүгэй баайдан этэбит. Чугас дьоннорум, аймахтарым, бар дьонум, күн диэки көрөҥҥүн анаан ырдаатын, дьандьаах ылбатын, Айыллара аргыстастынар, эйэстэн эҥэрдэстинэр, өйүн-санаан сырдаатын. Сымыыт бүтэй харысхаллаах буол, күрүө бүтэй көмүскэллээх буол. Доом, доом, доом. Тэникут. Киһи разу сүрдэри көтөҕүллэр, Анаата чэпчиир. Таһара кутум сүрүн бөҕөргөөбүт курдук буолар. Бу булдан бүттэ эмиэ. Еще байтик маннык ууран иһэбит.